Aw le hei, Pu Thang Lunga Thenzawl pasal tha in nen inkawmna remchang tak mai kan han nei tur hi ka lawm em em a. chuan a hmasa in thenzawl khaw chhuak a lo nih dan te a pian leh mur na te hi chiang kuang tak in ih i han ngai thla teh phawt mai ang aw. A le ka lawm e hei hma pi hma in kei teh lul mai min han kawm ve hi eng mah han sawi em em tur leh a han lar na em em pawh kan nei chuang lo a. ah pasal tha han tih tawn sa sawm kap kan inti ve ni mai a ah engmah chutianga han pasal tha pawh kan ni lo a mar chu kei tehlul mai min han kawm ve hi ka lawm em em a a hmasa in lawmthu kan sawi a ni e.
I pian leh mawrhna te chu han sawi chho zel la nia hei
Thenzawl ah hianin. ahh pa tam tak te hianin Thenzawl original ka ni te hian an ti ve a, ahh thangkhat lian ai rei awm tawh te hi chuan original te hian han inti mai a, amaherawh chu keini hi chu ka pa pa ka pu pa te thlenga Thenzawl lo awp tawh tute an nia, ihh hei ka pa. Pu teho te chu Thenzuala te pawh hian hming te pawh an lo chher ve a khing eh Tumpang kah lui te pawh khi ka pa pu te unau thumina Tumpang an kah na lui a ni avanga Tumpang kah lui tih hming lo pu tawh an nia chu chu khaw hluiah hian keini hi kan piang ve hman lo a hemi Thenzual khawthar ah hian in kan piang ve a.

Thanglunga a nia, chumi Thanglunga chu ka putar ah hian ka pu hming daih loh nan tiin ka hming hi a rawn phuah leh a ni. Aww chuvang a ni maw Thanglunga a dang dai ve tlat mai a maw a hming hi i hming hi common lo hle mai a, aww ni tak chu a chu Pu Thanglunga atang chuan nang ni chu Chhuan Ngana kan ti dawn em ni ang, Chhuan Ngana daih a nia. Thlahtu bul pawh i lo hre ril rei hle mai a. Heng hi ka pa te hi ka pu te hi pasal tha an nia vang hian in heng kan thlahtu te pawh hi an mah ni chanchin leh thawn thu min hrilh atang a min hrilh chhawn kan vawn reng a nia tin ka pa hian in heng kan thlahtu te hi ziak in kan pian kum te nen hian in ziak in fel tak in a dah thlap. Eee umm pa fel tak a nih chu i pa chu hrim hrim ah maw umm a nih leh kan thupui ah chuan kan han lut ang a ngaihthlak chak awm tawh bawk sia tira engpawh ni se la maw i chanchin hi a ram va chal tak mai hlauh pawh nei lo. ramhuai te ramhuai lo deuh te pawh tam taka tawng tawn ti chiah a eng pawh ni se lang in vantawng chanchin vel bawra in thil hriat te kha hmasa tan kan han sawi dawn em ni ang ni e kha vantawng chanchin hi keini chauh lo pawh hian hria hi an tam khawp a. A hmasa berah chuanin Sawmia enna in sa kan riah lai a enna in hlui kha kan sak lai atang khan han tan ta ila hei chuta an chawkidar veng tu hi pasal tha Thenzawl ah pawh pasal tha langsar pawl sakap tam pawl an nia. Chu chu Pu Hrangthanzu a la nia, hei kan thenawm maiah hian an awm a. Chu a pa pa pawh chu Pu Lalsiama, Thenzawl pasal tha hming thang a la ni ve leh zel a. Chuan Pu Hrangthanzu la nen chuanin kan riak ta, chu chu bak chu Kohhran upa sawtah din thar veng upa Thanzuala umm te. A fate ho kan u lal ro ate ngei pawh kan riak ho ta tah chuanin ah kar khat chhung kha a khawh thla a chang sawnin a ko saw hen ena vei lam saw phul rawh tam hma khan i phul rawh hmun thla vek mai hi nia tah chuanin tlai darli vel a nih loh pawn darli minute sawm ten ala ri lova a pel anih pawn minute sawm vel hian a pel thin a kar khat chhung chauh kha chuanin darli a rik dawn hnaih hi chuan hnathawh pawh hi kan tum lo kan thlir tlang thap zel tawh mai a a mak khawp mai a kha thil kha a khawh thla ko vei lam mau phul rawhmun atang chuan engemaw hi lum thla thin ani phul rawhung te hi a nghing thlar ri thlar rum rum mai thin a ah a tawpah hian a lipui khuh ah lung lian tak mai tla ang mai hian a ri pur mai thin a so phuah phuah thin a amarawh chu lo en reng ru aw hi kan intia tah chuanin tumah hian a tla hi kan hmu ngai lo va amarawh chu kha thil kha a mak zia chu mahni chaua hmuh kan ni lo a chu Kohhran upa te hial te an awm a chungah te pawh chuan kan thlir tlang thap mai thin a Sawlai saw chuanin thil mak hi a tam a ni hei chu chawkidar U Hrangthanzuala nen chuanin Pasaltha nia ni nen pawh chuanin hei kan han riak thin a chunglai te chuan a hmunah kan riahchilh ta keini pahnih chuan a hnu fe pawh chuan a mak khawp a. an han an rawn hei hah chiam mai thin a eh kan lo mu tawh thin a zan rei tawh lam hi ni thin a chuan u hrang than zual chuan e chu pasal tha ram chhuak an hlawh tling a niang thingpui kha lo hung lum rawh an tih an rawn hei hah kawngkhai hi an rawn sawi dawt dawt a kan kan hawn meuh hi chuan in tumah hmuh tur hi an awm ngai lo a tin kan mut dawn reng reng hian in Kawngkapui hi chung lam leh hnuai lamah saket ball kalhna tha tawk hi awm a, hei aw ka kalh hi aw kan ti thin a, mahsela a tuk zingah chuan a lo in hawng dar vek zel a, aah han hlauh han hlauh tur hi chuan han hmuh tur a awm bawk si la hlauh ngaihna a awm lo va, chu lo ah vawi khat chu kan vi sir thin Laural ah khuan U Rokima kan ti mai a chu chuan pawih thing a zai tir a. Vantawng khawhthla hnuaiah khuan forest thlam kan riahna thlang lawkah chuan a awm a, tah chuan pawi ho hi tlai khat chu ka pu kan riak ngam tawh lo kan rawn riak ve dawn hian ti a, tah chuanin eng nge in hlava kan tih a, hlauh tur chu kan hre lo, amarah chu kan thing tuah tur zawng zawng hi kan mut hlanin an lo tuah zo vek zel an ti a, chuan u Hrangthanzuala mak ti khanin vut duk hi phelsep hianin tap chhak ah khanin an thai mam vek ta ti khan eng hniat nge awm ti khan a tukah pawh phei pawh chuan kan zuk en ta ngei a tah chuanin a thing fawm sa kha chuan lo tuah zo vek a tah chuanin mihring ke hniak ang te te bing tawi te te hi a naupang hniak aia te hian niang tiang hian hniak hi lo chiar dup. zel mai a thil mak tak a ni heng hi upa te kan han zawh pawh hian in a heng hi chu ram mi an nia mihring tan an hnawk sak lem lo va pawi hian khawih ngai lo va an tia sawng lai kawng kawi han liam dawn te sawn an mawng phe hi kan hmu a an titi nawk nawk thin a mahse an thil sawi em hi chu kan hre-- thei chuang lo va kan kal chak lian kal chak a kawng kawi hian an mawng phei hi kan hmu hi a ni mai a han hlau a han hlau loh tur pawh hianin ah a awm vak lo chutiang chuan
in hlau miah lo va maw ah hlau ngaihna pawh awm lo ngaiah khan kan nei a ni deuh ber mai khang kha chu. a nih takin huaisen tlang reng reng a nih chu. A huai em em vang pawh a ni lo a, an mahni hmuh tur an awm miau lo va.
A nih tak chu a, a nih leh chu in thiante ho te pawh chu pakhat mai in ni ta lova ih zawt duh pawh ni ila an sawi thei vek dawn tihna a ni maw.
a nih leh maw thil dang kan zawt leh ten chuan chawngpili puk tih vel bawr teng te pawh kha khawilai hmunah nge awm mah engtin nge thang vel te khan sawi a.
Sawlai chawngchili puk sawh vantawng peng. atanga buangpui lam panna kawngah sawn a awm ta, vanva zuk thlen hma deuh kawng chhakah sawn Chawngchili puk chu a awm ta. Saw lai kha laia ka thil hmuh ve kha chu hmeichhia hi nia kang buangpui kan makpa PC Rokunga Kohhran upa nia a in ka va sak lai sawnin a nia Thelzawl atangin langin ka va sa thin a, bike hi ka keng a. Aa lak loh chang deuh phei chuan thim dawn chuk chuk ah te hian ka haw phei a, chhung te an ni bawk a, tha hnim te kan ngaihpui ta. Chumi tum chuan ruahmi te hi tla seng seng a thim dawn hnai tawh. Tah chuan in Chawngchili pu khan thlen hma khun kawng chho thui deuh mai hi hmuh tlang chhoh theih hi a awm ta. Tah chuan kawng chhak lam ah hian nuva lai aa nu upa tawh lam entir nan kum sawm nga chung lam chu ni tawng aa tih awm hi. Kawng chhak lam ah hian in ah hei hnim sam tawh na rawn chawr leh dino ang hi lo sik chhum hmir hmiar hian ka han hmu a a rawn hawi pawh rawn hawi ngei a a kawr hak chu a sen duk lam ban tluan a hma pum a puan bih kha chu puan dum lam pang hei khup aia fual deuh si chawn puar si vel hian eh puan kha a bih a. Amara chu pheikhawk lampang kha chu a bun leh bun loh kha ka han hre ta lo a, chuan enge maw tun ang tlai a tih leh ka ti a, bul ka han thlen khan a chhak lam kham hlir a ni sia, a awm ta miah lo mai kha han kal bo na hman kha a awm si lo a, chuan kawng thlang lam ah hian a liam emawni le ka ti a, ka ding a zun pah in mai zial te kan tan a, han pe awm reng reng kha a awm si lo a, khang te pawh kha thil mak ve tak a ni, thian te pawh hian in. Saw lai saw chun an lo hmu ve zeuh zeuh ni awm tak a nia. Amara chu zan thil te a ni lo bawk a, amah kha ka hmu zui leh bawk si lo a, han hlauh tur awm chi khan a awm bawk lo a, Amara chu ka hmu chiang em mai a, a kawr hak nen lam khan ka hre chiang a, amah pawh hei a hmel kan han hmuh kha chuan nuhang ngaihno bei kan tih lampang ang chi hi niin ka hria hmel kha chu maw. a bak kha chu ka hmu zawm leh ta chuang lo a ni. Biak la chang pawih hre vak lo. A chu biak ka be hman lo hrim hrim kan inhmuhna kha a la hla a, ih inchhung dung aia la hla daih a nia, kawng ngil chho deuh a nia vang khanin thui deuh a han hmuh theih a ni. Chawng chili puk pah kal chhohna step thleng khan a lang chho vek a maw, chutiang chuan ka han hmuhna kha a hla a, mahse en renga tlan chi kha ni chuang lo a, ka en zui lem lo a ka han hmuh khan amar chu ka hmu chiang em mai a kal bo na hman kha awm lo ani chu chu a mak ka tih ang reng khawp mai a van mak em em tak tawh ang a awm chuan awm ani tih rah rang mai hi a hei nia pasal tha ho te pawh hian an tawng nasa em mai a. Mara chu kan insual a chutiang khatiang tih hi chu a awm lem lo.
Hmuh hi chuan hmu tin man ka tum a han tih te pawh hi an awm lem lo. Mak deuh mai nia. A va ngaihthlak nuam leh awng a nih leh. Thil dang ka zawt leng che aw. Ai lian kham velah te ang te khanin chutia ang bawk. Ramhuai lampang chu tawng ni awm tak a nia. Nia, kha thil kha. a mak khawp mai a sakhi ka chang a ni mahse ka chang chhuak ta lo a aa a tiang khawpa tlan chu ka ti a ka thu rei lui ta a ni thim hnua pawh khan rei fe ka thu a mahse khawpui a rawn ri dur dur ta mai sia ruah kawl te kha phe zuai zuai mai sia ruah sur hma in thlen hman tum khan in chak tak mai khan ka tlan chho a ai lian kham tuna bawlh hlawh paihna tak-- mai ah sawn kawng thlang lamah sawn in patling pakhat upat lah upa lampang deuh tawh ni hian ka hria a kekawr bul hei khaki uk kan tih ang chi hi tlang arh deuh hlek hi a ha a silipar bata ang hi a bun bawk a tshirt var hei uk tawh lam ban bul hi a ha bawk a hei hei hei. a tia kut ding lam hian tian min lo vai a mahse ka tlan chak em avang khanin leh ka hmuh deuh thut avang khanin a bu a zona tak khan ka ding thei lo a a chak deuh hlek ah khanin ka ding a ka kual thla a khaw lama kal ve du niang hei khua ten khua te tiang ang a nih uttut sia phur haw ve teh ang ka ti kha ka zu kal thla kha ka hmu ta miah lo mai a chuan hu te kan tia Meizial te kha kan tan a ka hmu ta mai si lo vat a tir tak ah chuan in ip te te a keng ang a a ip te dah that te a la niang kan tia kan lo nghah deuh vang vang pawh khan awm ta mang si lo ka hmu ta mang si lo a ka haw san leh ta ring awt a chu chu nang mah hlauh hlauh tih na deuh tawh mai e han hlauh ngaih na pawh kha ka hre tawh ka hre lo kha kha chuan amah hmuh mai tur kha awm leh tawh bawk sila han hlauh tur chi nge ni nih loh chi chu lova khua kha a ni ut ut tawh bawk sia khatianga kan nghah deuh vang vang a an lo lan tak si loh kha sawn ka haw san ve leh ta mai a
a ni a hnuah a han hmuh leh ni a hmun vel te chuan i ka lem kal tho ve chu ka chhuk a i hmu tawh lo ka hmu ta lo va aw
a ni tak chu tin
khulai ai lian kham sawi takah chuan in a thlang hlek khumi kawi sih kawi ruam thla ah khuan in kan unaupa tuna i thlen in ko lawm sang a nen pu Maka mah te nau hriat a nen hian in eh matah len kan deng a chuan hriata scooter chu kan keng ta. Kan haw lam kha khulai chal khan kawn ah chal khan kawn chhak ah khun in chal khan ruam khulai kawi sih thlang kawi ah tak mai khun in kan scooter kha thi ta top ringawt mai ni kan han check thin a a thian na om kan hre si lova kan thian pa hei tunah chuan in helai EK sen kan ti tawh mai ang chu hemi ah hian kohhran upa nia kan thianpa Ramtinsang ah hianin an lo kal a min rawn tlan pel dawn a eehh tikhan nghak hlek ula helai hi chuan tikhan kan chhe fo alawm mizil te han zu chawl ula a tha leh mai ang an ti a ti a ni pawh khan a lo tawng tawh thin ni tur a ni chu kan han nghak a mizil te kan han zu a kan han zung kha kan start leh ta keiman ka khalh ta. a lo tha em em leh mai a sawisel tur kha awm reng reng lo mai a tikhan tluang taka kan thlen hnu pawn a hma a hnua kan thian pa Ramdin sang nen kan en in hmuh pawh leh pawh chuan i tawng tawh thin a mi a a khul nen khu chu kan in hal tlat ka chhe ziah mai ni mahse siam buai ngai ngai lo ti leh mai thin a khang te pawh kha hlauh tur awm miah chuang lo thil mak ve deuh a ni khulai khu nia Then zual pasal tha ho hianin hetiang hi intawng intawng mai a an sawi nual mai reng a, nang pawh chuan i lo tawng ve ngei a nih chu. Nia a kan tawnpui chu a nep em a, han hlauh tur em em te hi awm ve lo a. Aw a, chutiang anga han hlauh em em tur pawh han khawsa chuang lem lo ang a maw? Amaherawhchu tiang hmuh hi chu a nuam lo ve hran pa reng reng a. Kei hmu ve ta ni la ka hlauh a ka hlauh dan tur chu a nih leh kan zawh zel teng che i sachan na bul thing nge sawi hluah hluah mai te kha thil mak deuh a ni min nge rawn sawi ta ni ang kha a mak khawp mai a ni chin a kan sawi zawh chiah chal khan khulai sih thlang kawi kha nia Kan chhia ka tihna kha khami kawr chho ah khan sih hi a awm a, kan khuapa upa Pu Zatawna hian in a sawi thin a, Khinglai tlang char ah khawilai sih mah awm lo vang an ti a, ani kha mi thil chik mi lutuk leh memory hriatna tha lutuk mai hi nei mi hi ania, tin Mizoram pawh hi a fang tam a, chungah chuan in thil hi a chhinchhiah thei em em mai bawk a, chuan. Khilaiah chuanin sih a awm a, a tia tah chuanin tumah dan awih lo ni chu helai Thenzawl Lungrang venga pasal tha U Rongenga tleirawl chhuah tir atanga ram vah velna ka lo zui tawh thin chumi nena kan ram vak chuanin va hrit kan kap ta ti khanin thi thei si lo khan thlawk thei tawh bawk si lo khanin khami tlangah chuanin sairil bawn karah chuan a lum thlata han chhar loh chu kan ti ta tah chuanin saza a kal thei chang chang ang ti awm vel kham zawh phei zai zai ngai hi awm ta tah chuanin eh pu Zatawna sawi ngei mai sihkhur kha kan va hmu ta a ni. tah chuanin eh kha sih kha pu za tawn a sawi ang chiah hmanlai te chuanin light nawh alh kha a ram vahna khan lo pai ve thin aniang a khur chu artui pian apiang ania a tia tah chuanin a vang lam hi-- Naw alh bawm tluk sarh i a nia, a dung lam hi naw alh bawm tluk sawm a nia, a ti a, khang a sawi te pawh kha a lo dik vek mai a. Tah chuanin hei kan nupa hi pasal tha tak mai a nia, bia bawk a na, sipai bang, sipai pension pu dupa. pu dupa a nia chu nen chuanin ah hnang herh hnang tur tairua tairua ka duh e min zawn pui rawh a tia chu mi sih ka mah chuan tha deuh mai hi a awm a ka hre reng a chu chu ka han lak pui ta a hei helai sih hi a tlan sia siahawm tih thu kha ka hrilh a. Chuan a chutiang sih chu hnanga phuar mai loin perek a kilh te tha e tia chuan perek te khanin thang te tur te kha kan kilh bet ta thingril tha deuh a kum leh ah pawh rin theih tur thing tuai mai mai ni lo ang chi kha chu chuanin kei pawh hianin ka han chang zeuh zeuh a ni. Mahse satak khi chu ka kap vak lo a, va ri haw leh va hrit hi an tam em em mai a chumi chu an rawn tlan hi sakhi erawh chu pakhat chutah chuan ka kap a, chumi chu thla det tirh hianin ka ring em em a sakhi leh saza hian an tlan nasa sia ka han chang kha thim hlimah hianin a Unau hmel hai kan tih vel atang hian ka chhak ah hian in tlang lam atang hian in thawm hi ka hre ta ka ti a ka lo in ring tawh khawp mai a a thawm kha rawn lian ta siah e savam anih dawn hi ti lai ah te pawh khan tlang zawlah te pawh khan savam khuai lak na te kha a awm a savam aniang ka ti a silai mu tha mu pui kha ka thun ta khilai a rawn thlen chiah khin ka en ang ka ti a kan en chiah kha engmah hmu ta si lo kha Ka thlang lamah khan chutiang bawk chu a rawn thawm leh ta. Khulai khu rawn thlen ah ka en ang ka tih leh khan in ah kan en kha ka hmu leh ta bawk si lo. Chutiang chuan in ka thlang lama leh ka chhak lamah han mi kal kan lai ka hre ngai bawk si lo a. Eh kah chi ni lo ni hi ka tia ka thangte atang han ka chhuk a chumi. siawmna bul lung pherah chuan in ka thu a hmuh theih in lo in lar rawh ka kap ang che ka kap ngam che ka ti ta ring fe in ka au a ni chu chuan mahse tah khan le tlan chhiat loh theih tawh loh ka chak ka chung zawn thing kha an rawn sawi ta thing tang hei thing tang ro ban Tiat tiat ang vel te kha rawn tla ta rum rum mai se ka tlan chhe phei kan en lah in eng mah ka hmu bawk si lo a eh a chi lo anih hi ka tia kha kha chu a mak ka ti khawp mai hmuh theih se chuan ka kap ngam ang ka hmuh tur kah tur a hmuh kha ka nei tlat lo mai a maw ka huai vang ni lo in kha kha chu ka kap ngam in ka ring ka in ring em mai ka thin a rim bawk si a maw.
Kha mi thawm i hriat hmasak hmun hnih a, thawm i hriat hmasak ai chuan nasa tawk in a rawn ri ni maw? Thingah lawn thawm te pawh ka hre chuang lo. Chumi chu vawm buh kung niin ka hre nghe nghe maw? A nih taksa a, a nih leh maw? Chumi hnuah chuan chu sih ah chuan i kal leh em? Kal leh.
engmah chungah chun thawm ka hre leh tawh lo ka chan leh pawn maw khawthim hmaa va hrit hei an riak turin a an tui rawn tlan tih vel tih te kha chu ka kap a mahse zan a kan chan leh pawn khatiang ang thawm kha chu ka hre leh tawh lo reng reng a mak khawp mai kha thil kha chu. A nih leh maw? I thianpa pu ro nge ngei i tih nena chu in inzui viau nih chuan eng emaw in pahniha thil tawn te in nei lo maw han sawi hle teh. Ngaihtlak ava chak awm ve pasal tha pahnih.
Kan pahnih hi chuan chutiang thil hlauh awm ang han tawn vak kan nei lo u ro nge nge nen hi chuan. Amarawh chu ani hi ram vachal ania tleirawl tet atanga min hruaitu ania tah chuan in amah hi pasal tha. a ro thap em em a sa pawh a kap thei na ngiang a kan in zui nasa khawp mai a mar chu thil hlauh awm leh ahh chutiang ang thil mak khat sawi dun tur hi ka hre vak lo kan pahnih chuan amah hi chuan tawn mak tak tak chu a nei chu chu a ni deuh mai a nih leh chin a i sawi i mutchhuak na in min zem a i tih vel kha kha u ro ngeng a.

A chhuak em em mai a meng thei miah lo mai a tah chuanin ni khaw hre lovin te khan a awm ta ti khan an harh khan thlam te pan ta ti khan thlamah pawh khanin ni khaw hre lovin rei fe lo awm a ni ti khan mut chhuakna khanin a zem tlat ringawt mai a hmuh leh thil thawm vel chu a hre chuang lo ti khanin ram arte pawh chu kap ta lo chuanin. ah chau em em khanin thi lo khanin ah
a thlam a thleng hram a ni chu chu a thil tawn ah khanin a ni mai a ah a ni ang khung lai khu sih te hi a tam ve maw
ah la hmu lo
thing lu bu leh rawh hi chu. ka hmu ve tawh a
khu nge thinglu bawl chu awm dan ah sawm sarih pasarih kuma ka pa te khu mi lau phai tui ri pup pah an in bawk tum hian in ram ka zuk riak ve a tah chuan in thinglu bul chu ka han hmu ve a ah Inchhunga sitting room lian deuh pangngai ang tiat vel hi chu thing lu bul awmna kha chuan in hnim eng mah to lo kawngka rawi kha a tam em em mai a kawngka rawi a umm chuan thing lu bul kha chu ah tuna patling chawn puar patling pangngai chawn puar tiat vel hi nia khup aia sang hlekah hian in hnah pawh pakhat mah chawr lo chuan tihianin khup ang mai hian a chung kha mam pula kha kha eh thing kha a kawr hianin a tuam fai vek a chuan hnah pakhat mah chawr lo mahse an nung reng tho nung reng tho a va mak ve chu chu ka thing lu bul hmuh ve tawh chu ni khumi a tam vak dawn lo a ni tui ri pup tui ri pup ah khawn a nia maw lau kam ah khawn hmun dang ah hian thing lu bul an sawi hi ka hre lo chu bak chu. A nih chu chu chu a bul vel zau ve deuh chu fai hluau mai a aw aw sawntling pawng kan tih ang mai hian a fai hlur mai a ni
lei ruang tuam ang deuh a nih tan chuan nia lei ruang tuam hi ka la hmu lo a eng ang in nge awm pawh ka hre ve lo maw a nih chu lai vel ah chuan in lo nei ten awm awm an i hria a aw chu mi kum pawh chuan chu khami awm na mual kha chu an vat ve ta lo a ka pa te Hei Pu Hualthuama te, Pu Kap Kima te, Pu Zahminga te ho khang ho kha kan inbawk ta maw? A sarih ruk kum a nih chu. Sawmsarih paruk kan la naupang, keini pawh naupan lai thil a nia. Amara chu ka ute ai mah mah hian khang thil kha ka hre zawk mah mah a.

chu lei ruang tuam te thing lu bul chuti ang te ang te pawh chu ih thiang lo ang a ngaih a lo ni dawn chu tiraw a ni ang maithei hman lai chuanin an ṭi an lo ṭi em a ni kan upa te hian maw tin thing lu bul hi nia an sawi a amarawh chu ih mi sawi pawi chuti ang kha tiang tak chu ni e tih hi ka lo la hre ngai miah lo a kha kha chu ka hmu ve chiang khawp mai a van beng var thlak em be aw. Tiang ang chu a.
Saka chanchin lamah hian kan han pen tawh mai dawn em niang. Sa ti eng za ngei kah ve. Ah. Ar saka hi kei hi pasal tha fapa ka ni e silai te kan nei avang hianin kumtlin hma hian A upa tawng takin ramhnuaia a ring kan rawlh a, tin ka pa te hianin leh ka u ngei pawh hi pasal tha nia ko chawimawi hi a ram vahna te hianin ka ngen thin a tihian thang te te hi min dawh sak ve a, a sa channa sirah te hian ka lo thu ve thin a chuti ang khawpa ram vah nuam ti chi chu ka nia a hei ka pa te pawh hianin an han vah